Ndamũgeithia mũno eroreri a Village TV Kenya, ũyũ nĩ Nene wa Kabirũ, Mũnjirũ wa mbarĩ ya Takinya, na ũmũthĩ nĩ ndoka, ndoka nĩ ũndũ wa matunda maya metagwo mbera, na ngwĩciria ũmũthĩ nĩ tũgũkĩgĩa ndũgũ mũno na andũ. Tondũ matunda maya andũ nĩ mamendete mũno gũkũ gĩkũyũ-inĩ, no harĩ o kaũndũ haha tũrona atĩ matunda maya nĩ marwaru, ti matunda mena ũgima wa mwĩrĩ mwega, na nĩmo ndĩrenda twambe tũrore na ihenya, tũcoke tũthiĩ kwĩ mĩtĩ nĩguo tuone nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere. Ngwĩciria twamba twarora itunda ta rĩrĩ rĩ, rĩrĩ nĩ rĩroneka rĩtirĩ na mathĩna maingĩ, no kũhutahutio, kũhutahutio ũguo na rĩtiagaga ũguo, no ũkarora kanyamũ ta gaka kairũ ke haha rĩ, kĩu nĩ kĩgunyũ koguo nĩ mararĩo nĩ kĩgunyũ. Ta rĩu ta rĩrĩ, rĩrĩ nĩ rĩroneka rĩihũrĩte igunyũ, nĩkĩo ũrona rĩkĩruta maĩ maya ũguo, rĩna kĩgunyũ thĩiniĩ. Ũyũ nĩ wĩra wa nyoni, na nĩ nyoni ĩrĩa ĩrutaga wĩra ũyũ mũno ĩtagwo mũthũ. speckled mouse bird, ũguo nĩguo mũthũ wĩtagwo, ũcio rĩu na na ũcio ti mũrimũ ũcio rĩu nĩ nĩ nĩ kaũndũ very natural gagĩkĩkaga ga kĩmerera, hau hatirĩ ũhoro mũingĩ. Rĩrĩ narĩo rĩ, rĩrĩ rĩthecetwo nĩ kĩgunyũ. rĩtarĩ ikũrũ rĩtarĩ rĩru, nĩ ikũrũ no ti rĩru, rĩu koguo narĩo ona rĩerua no rĩkũhana ta maya, nĩ wakĩona rĩu wĩra wa wa wa igunyũ icio. Ũyũ nĩ mũthũũ na ndahota rĩngĩ kuoneka ta ndĩna mbara na mũthũũ to mũthũũ ũrĩaga matunda maya, nĩ ũrĩaga nĩ kũrĩagwo nĩ tũnyoni twa mĩthemba ona ona thonjo nĩ ũgũciona mũno cikĩrĩa matunda maya. Rĩu ũngĩrora maya matarĩ ma meru rĩ, onamo no maroneka marĩ ona thĩna, ti matunda ũrĩa twamenyerete tene tondũ ithuĩ nĩ tũgĩkorete mĩtĩ ĩno ĩgĩtũhe matunda maingĩ na mega. Rĩu na tondũ tũkĩrĩ haha rĩ, ithangũ rĩa rĩa mũbera nĩ rĩgĩcainaga gĩthemba gĩkĩ, warĩgarũra mwena ũyũ ũngĩ rĩ, rĩgakorwo rĩkwenda kũhana ta rĩa mũkindũri, rĩna rĩna mbuu. ũgakĩona na ngwendaga tũgĩthiĩ kũrĩa mĩtĩ-inĩ tuone na tũmenye atĩrĩrĩ mĩtĩ ĩno ĩrathũkia matunda maingĩ gĩthemba gĩkĩ nĩkĩ, na kamũira tũthiĩte rĩ twĩ mweri-inĩ wa March, mweri-inĩ wa March nĩ mweri wa gatatũ wa mwaka na nĩ ũrakĩona matunda maya nĩ magĩkũrĩte gĩthemba gĩkĩ, na makũrĩte match rĩ, magĩrĩirwo nĩ gũkũra kwĩrua, kwĩrua August. Rĩu maya makũrĩire match rĩ, metagwo ndaramwaka. Ndaramwaka nĩ ĩrĩa tugaga na gĩthũngũ nĩ off season, atĩ ti kĩmera kĩamo, no nĩ magĩũkĩte na maka na magagĩhana ũũ mahana ngwĩciria nĩkĩo na ma, ma, ma, ma, matarĩ na, na ũgima wa mwĩrĩ gĩthemba gĩkĩ rĩu nĩ tũthiĩ tuone mũtĩ twambe tũranie nĩkĩ gwathire na mbere atĩ matunda maya ona ndũnyũru ndũmonaga na ũingĩ ũrĩa wamonaga mĩaka-inĩ ya 70s, 80s na na na I think ona naita ici no kwarĩ matunda tũmenye nĩkĩĩ gũthiĩte na mbere haha ona tũtekũrĩa marĩgu rĩ mũtĩ ũyũ nĩ ũroneka nĩ mũtĩ mwanange na ũyũ mwene anjĩra wahandirwo haha 1955 koguo wĩna mĩaka makĩria ma mĩrongo ĩtandatũ

nakĩo gĩtiahonire. Haha nĩ harĩ kĩngĩ gĩtiahonire, na rĩu haha nĩho ũrona maũndũ-inĩ maya rĩ, nĩho bacteria, viruses na kĩndũ gĩtagwo mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ infectious. no ĩrĩa ĩrĩaga mũndũ noyo ĩrĩaga mĩtĩ ĩno, no ĩgagĩkorwo nĩ tofauti. Na ũgakĩona mũtĩ ũyũ nĩ ũcehetwo mũno na ũgakorwo na mũhonere waguo ndũrakĩhona na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mũtĩ ũyũ wagĩrĩirwo nĩ gũkũra wĩna kĩndũ twĩtaga canopy, no ndũrĩ na canopy. Ndamwĩrire canopy nĩ nĩ kĩndũ twĩtaga ta iburi. Koguo ona ndũgamĩte haha rĩ, nĩ njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngĩtua matunda ma mũtĩ ũyũ itekũhaica mũtĩ guo mwenyewe. Nĩ tũthiĩ o tũkĩonaga mĩtĩ ĩno, na... Ũrakĩona ngũ ciĩ gũkũ, ngũ iria ũrona harĩa ici nĩ cia mũtĩ ũyũ wa mũbera, nĩ rũkũ rwega, no rĩu rĩ, ngwĩciria kĩrĩa rĩu tũrakĩgetha nĩ nĩ ngũ, wakiuga nĩ ũgethe ngũ rĩ, na naguo mũtĩ ũriganĩrwo tondũ ndũgũkũhe ndũgũkũhe matunda. Haha hena mũbera twĩrĩgĩte kuona rĩrĩa tuonaga mũtĩ wĩ haha mariganĩtie wa, wa mũkũrwe na ũgakĩona nĩ mũtĩ ũkĩrũgamĩte wega. Mũtĩ ũyũ wĩna thuna na cikiumagĩra haha. Mũtĩ ũyũ twaũrorera haha rĩ, nĩ ũroneka onaguo nĩ ũcehetwo, na rĩu wacehwo gĩthemba kĩu o mĩrimũ ĩrĩa twagweta ĩkũingĩrĩra hau, koguo ona ũyũ matunda ndikuona ũkĩhe mũrĩmi matunda mena ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ndona ti wega tũhatũke mũkũrũwe ũyũ ĩ tũkĩũgeithie tũthiĩte na wakĩona magegania ma Ngai atĩ mũtĩ ũyũ ti kũũma ũmĩte no ũhana ta wĩ mũmũ na rĩu na ũgagĩtherema wega. Ndakĩmwĩrire gũcokera mbũgũ ti gũkĩga, koguo nĩ wega ona mĩtĩ ĩno twamĩthiĩ. twamĩthiĩ through tũgacoka rĩmwe tũkona ũrĩa ĩragĩtherema na ũrĩa ĩraikara. Harĩa he kamũbera kanini, na rĩu ta gaka tondũ ndĩrona kena kĩro kũrĩa igũrũ rĩ, gangĩramatwo wega eh, gaka no kahe mũndũ matunda mega. Eh, ndaramwaka cititwaranaga Nĩwona rĩu ta ici nĩ hĩndĩ ciroimĩra na nĩ twakĩona kwĩ mĩtĩ ĩna matunda macio already. Rĩu ũkona ũguo nĩguo cikoragwo cihana tondũ nĩ off season. Gaka nako nĩ karoneka ti koru no riũa rĩakĩara rĩ mũrĩmi nĩũĩ no arĩgaceha. Mbegũ cia mũbera ciagwa nĩ cirutaga rĩu tũmĩtĩ na ta rĩu ta gaka kendaga mũndũ agakĩ agagĩkũra gagagĩkorwo ge kamũngũrwa na nĩ gegũkĩmũhe mũtĩ mwega. na ndũgagĩcehwo ũguo rĩu twakĩona gũceha nĩkuo kũrathũkia mĩtĩ ĩno. Lions ear.